Hey, Joma Bay County, akwayou ni e yiero mwadhiyeni wayauru wang'wa kendo wanen matut. Kik watim mistake mane watim e yiero mokalo cha. Wach moro ma ng'ato ya e kaunti moro kuchocho ni en obedo ayad gi jasiasa ma Homa Bay ka ni obiro miyo ji nyiero, obiro nyisowa, obiro puonjowa kaka igo kura, gimomiyo nyaka wagochne chama. Ojinga moro mane Salim Odenyo yago Siaya ni obiro ka ni thing 1 nyaka thing 8 ni obiro nyiso wa ni thing 5 gima miyo nyaka gochi ne jachama ni kogochi ne jachama to kotimo blanda tinyalo donjo ni kuom odiem ma odiem samone ma siem wang'e ma los mistake go odiem achiel achiel ni dak nosema osa oluonge Gladys Wanga oluonge kata witi mondo kumgi nikech Gladys Wanga omipe constituency ka constituency milion aboro pesa ni onge gima otimo kata achiel kopogore gi umbrella moko moyiech maneno ka koth gogo mon oko kacha ka mar awiti to ok dang' awachi nikech awiti to neno nyaka ka jo anti corruption manye ma awiti olokore muofu nyaka ka wuono awiti ok nen senate kane gine ne awiti ne tuo ma ok onyal modhi nyaka indi thieth koro odiem to dang' luong awiti ma awiti yiene madhi e, e, chope kombe Koro onge oyuma machalo kamano. Joma bei wane mwang'e shida mwayude Homa Bay, wane mwang'e thagruok mwaneno, wane mwang'e jotelo mwadwaro. Koro ng'ato ok nyal biro ni nyisowa Salim Odenyno kadang' nyamin gi bed ni onyuomo Homa Bay ka, ma chieng' moro bire liel kata ka nyamin gi kata ni koro dhi kata gwase ka nyamin gi e liel. Ibo winjo ka chieng' moro kendo en emoduogo chako wacho ni eh Adhiambo nyathiwa, uto gwasiu ni kata pi modho gwasiu ni kata yo, yo rach manade wachandore wachandore to en emochako dhi e podium ni odwa ni oyier ne ji jok ma ok nyal tiyo mago kon men Salim Odenya en kon man mar siasa ma kik wayie ng'ato kik biyo mabe kar ka ni dwa puonjowa kaka wago siasa wan e mwang'e jok mwadwaro wan e mwang'e yo wuotwa ng'ato koneno ni Gladys wange maberne to kawa kawa Gladys odhi ochung' korgi to be ambe ambe udhiera nikech kata ka nene Kenya ka te asa ol iriwacho ni kia ni wapingo Gladys nikech en miyo ang'o wapinge nade te en achiel achiel ni en ma nyocha wamiye women rep mano to nok wapinge higni apar kwamiye mano to koro joma bei ok pinge sani to koro iwacho ni wapingo mon ng'ato be ambe udhiera e Kenya ka te aneno ayangilu kane dwa chung' odhi mana korgi eh, Joyce Laboso may her soul rest in peace nodhi mana korgi Bomet eh, Waiguru nodhi mana korgi Kirinyaga Ngilu eh, eh, Kitui kata mana milo gesa gesa kane dwa chung dongo dhi mana Rusinga wa kosi iwe ne, ne mili no dong ing'e ni en mana nyamin mamwa dong mana Rusinga gwengi eh? et ang'o ma mone dhi chung Kisumu kuma ong'eye kite Dhako dhi ochung' Kisumu kodwa bedo gavana. Ng'ato kadwa bedo gavana Raila koneno ni en ng'ane ma nyaka Gladys nyaka dhi otere atera Kisumu odhi ochung' gi nyong'o. Mano ng'ama kite rach ma ong'e kite dalagi. Kar ma ema dang' ochandwa. Onge gima kamano. Wang'ne wayiero baba wadhi miyo kura Thagalan kar president wadhi miye bok wadhi pingo. te 110% wadhi miye, lakini gavana kae kata mana MCA kata mana MP wadhi yiero joma wadwaro. To be wan kaka jo Ndhiwa wadwa wacho wach Ndhiwa. Ndhiwa rach ma wan wadong' duk ma ok wanyal. Nyocha omiwa deputy governor. Ineno ka jogo pogo lemo, opogi opogi opogo ng'inje Ndhiwa kata Ndhiwa kata gimoro achiel ema onge. Be sani ok wadwar deputy governor ok wadwar. Kidero odhi oyier running mate mare kumoro omi wadhi miye kura maonge condition moro amora. Wadhi miyo Kidero kura kaka jondhiwa waseamua. Be kwahero to wanyalo miyo nyaka kata chiyo jode. Ng'ato ok dang' binwa kar ka nikia ni opug pi, kia opug mzungu. Kuma okete no eto ng'ama okete. Opuk ma oidho yien dong' nyaka bed ni nitiere ng'ama okete. Ah, e, boss timo nwa maber owacho ni en opug mzungu. Opuk wang'e ni koidho yien to nitie ng'ama okete. Koro owe chandowa. Kata mana ndhiwa kar kae, kaka wadong' nono ni, wan be samoro wanyalo amua muwinj mana ni wamiyo nyaka guodwar. Wamiyo amiya guodwar madhi madhi maber. Kwani dong' nosetiyonwa. Wamiyo guodwar gini okinyi mang'ich kabisa. Wang'ni ok wadhi ng'iyo pati. To nyaka MCS, po nono nitiere MCA moro kanyo mineno kano mi e yo moro ma bala bala bala bala. ni ng'ama nyalo tiyo we ng'iyo party king'iyo party to pod wadhi ran kaka ineno waran kamine wage koro you better use your headquarter and vote in Evans Kidero yuda sumbia ma koro dhi resowa mondo osiptal cha olosi yore gi olosi nyithi yudhi oyude tich en wach manade we go uru kura kumidware